Mewakaba aba CMGA TV so ɛnɛ nso ɛbra so sɛ nsɛm kakra yɛn nsa aka na asomfo aso mu no mede ba ɛbɛsom mo mo somfo edin a megye soɔ Ɛyɛ Ɔhemmaa Asie Gyea. Aseda Ape Asie nkɔma yɛn Kaakyi Health Centre ɛna afei End Point Homeopathy Clinic sɛ abere ne abere nyinaa no wɔn sɔ me asen ma mede kaseɛ ɛbɛ bɛsom mo. Afei yɛnhwɛ nsɛm a ɛnnɛ nso yɛbɛte bi wɔ kaseɛ no mu ɛ. Dwadifoɔ bi a ɛwɔ Kaneshie wɔn akyerɛ wɔn adwene afa ɛyɛ taase a ɔmampanin ɛde atoto nneɛma so. Afei nsɛm no mu nkyerɛmu nie. Anaa ne yea ɛna Ghana Mampanin Nana Adankwa Akufo Addo. ne NPP amanyɔkuo no wɔbɛbuu ɔman yi ho akonta, na akontabuo no kɔɔ n'awieɛ no, na ɛyɛ adeɛ a yɛde tactics bebree no ara atoto yɛ nneɛma so. Ɛnam so ma CMGA TV yɛkɔpuee mu wɔ Kaneshie ne yɛn maame ne yɛn papa nom a wɔtɔn adeɛ hɔ no kɔdii nkɔmmɔ, kɔbisaa wɔn sɛnea tax no asi ahaw wɔn afa. Na yɛkɔeɛ no, sei na wɔde too yɛn anim. Yɛn papa na ɔaredi budget yi ama yɛn. Yɛn ntaadeɛ, ɔde bi totoo so na ɛsei nso ɔhu sɛ sukuufoɔ no rekɔ. Nti ɛsei dwa no ade asɛe. Yɛbaeɛ no ara ne sɛ yɛtete a, yɛka sɛ yɛn ntaadeɛ paa deɛ a ne yɛboa. Yɛn ntaadeɛ, obiara ba na wobɔ no boa a, ɔse ee, nyɛ sei na ɛteɛ. Nnoɔma no nyinaa wɔatotom. Yɛkɔ kurom no yɛkɔtɔ adeɛ a, sɛdeɛ nnɛ yɛtɔɔ no, adeɛ rebɛkye no wobɛkɔ no na yɛatom. Sɛ biribiara aboa ayɛ den nti yɛsrɛ no yɛanyɛ papa a ɔnhwɛ Nyame anim, nnyankafoɔ wom, ayisua wom na ɔmma biribiara nsan mmra fam na ɛnyɛ saa a ɔno deɛ sei wawie o, nti mma no ɔmo na ɔha wɔn. Nneɛma no deɛ yɛtoto mu deɛ nso obiara ɛka sɛ ɛnyɛ a obiara ba wɔn nyinaa saa na wɔn nyinaa bɛyɛ nti ne nyinaa yɛn nyinaa deɛ hia sɛ yɛn nyinaa bɛbɔ yɛn ho ban Deɛ ɔbɛbɔ ne ho mmɔden wɔ obiara a ɔka sɛ wei nyɛ wei ba a, ɔno ara nso deɛ ɔbɛba koraa bɛkyɛn deɛ ɔno koraa deɛ na ɛwɔ so. Nti ne nyinaa yɛwɔ mu, yɛn nyinaa obiara nni hɔ a obi bɛfiri obi fie abɛtɔ deɛ no, ne nyinaa yɛwɔ mu, yɛbɛfɔn so sɛ yɛn nyinaa nso yɛn nsa bɛyɛ dɛ, ebi bɛba abɛtɔn na yɛn nsa akɔ yɛn ano.
Wɔtɔ me deɛ adwoa. Nneɛma no ɛnkɔ yie koraa, ɛnkɔ yie. Seesei nneɛma no ɛtew koraa a wɔntɔ. Yɛato aba. Ɔsɛ ɔbɛbue adwuma ama yɛn. Adwuma no nso, yɛnhu hwee. Nneɛma, wɔde bi atoto so. Yɛkɔ a, wɔn nneɛma no wɔama atom. Nneɛma, ɛ, Coke sei, yɛfa no four, ɛyi, three cedi. Seesei aba four cedi. Enti yɛtɔ no five cedi ne a, wɔntɔ. Seesei ha no, market no, emu ayɛ den. Nti ɔmanpanin, tithe no, ɔnhwɛ na ɔnyɛ ho biribi ma yɛn. Wɔwieeɛ na wɔde too yɛn anim sɛ, ɛyɛ adeɛ a yɛatoto nneɛma mu, nanso no, Turkey tiaa abe ne abe nyinaa, yɛtwa wɔn wɔ hɔnom, na ɛyɛ adeɛ a ne boɔ yɛ den yie pa ara, ɛno nso no sei na wɔde adesrɛdeɛ no too aban no anim. Deɛ fi ba.
Metɔn me nnuro asɔka no ahyia de. Ɛha a yɛwɔ mu sɛ yɛsɛn no ado sɛ yɛ tikiti deɛ ne boɔ den ankasa. Tikiti two cedi da biara nso yɛtwa Sunday week nyinaa yɛtwa holiday koraa yɛtwa Sunday koraa mpo a yɛde wɔde kyɛ yɛn koraa mpo no Yɛtwa nti Nana Addo ɔnka bi ma yɛn na yɛn tickets deɛ ne bo yɛ den papaapa. Amanneɛ deɛ ɛkɔm bebree one yɛne tickets yɛtwa ticket ɛyi two cedi aberɛ a other branches so wɔntwa ticket two cedi wɔgyegye sika dɛ wɔleyɛ carnation yie sisi a ma nsu ntɔk sisi a aa yɛnya baabi ngyina nsu tɔ sisi a nsu tumi tɔ nsu tumi kɔ cars no mu aha dɛ yɛnya baabi ngyina koraa. Ɛkame ayɛ Sɛ covid nineteen yi baeɛ yi, da biara no Ghana mampanin se yɛnhyɛ yɛn ano bɔtɔ, nanso seesei no ɛkame ayɛ sɛ bɔtɔ no nkurɔfoɔ ayiyi. Kyerɛ sɛ ase yɛato yɛn adwene mu koraa sɛ nose mask no, ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛhyɛ bio. Ɛnam so ma yɛkɔgye ɛyɛ temammufoɔ adwenkyerɛ ɛfa de korɔ nti a seesei no nose mask no wɔagyae hyɛ no, ɛno nso yɛkɔe no sei na wɔn de too yɛn anim. Ɔsi, Oh, dabi, meyɛ traveller. Deɛ mbɛ, deɛ mbɛtumi aka ne sɛ, first yɛda Nyakopɔ ase. Nyakopɔ na ɛhwɛ yɛn so. Because Ghana paa mehu the way na yare no baeɛ na obi anfa ho na yɛnena mu saa no. But Nyakopɔ na yɛbɛda no ase. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu no, mahu sɛ panel a wɔn de baeɛ no ɛboa yɛ paa because. bebree yɛakɔbɔ panne no. But according to wɔn sɛ wobɔ panne no a atumi boa atumi boa yɛ kakra bɛn bɛtumi aka sɛ panne nso ɛka ho bi na biribiara akɔ yie.
Mepakyɛ frɛ me sister ta. Aah sɛ nose mask ne deɛ bebree kompleni sɛ wɔn hyɛ a obi wɔ hɔ ɛnɛ sɛ ne obi tena hɔ so wahyɛ ama kata akye no nti wagya hyɛ na nyame adom yale ayi aduro no ɛbaayɛ no Ɛboa nkorɔfoɔ. Ɛsei nso asɛ yɛn hyɛ da nte complain bebree wɔ TV so ne radio so nti no me feel sɛ Nyankopɔn ayɛ adom ama ano abrɛ ase. Ɛsei nso nose mask Nyame adom ayɛ fofofo nti obiara nim sɛ once ayɛ fo ne deɛ yareɛ no ɔkɔ nti na ayɛ fo no nti no ɛɛn saa na mɛtumi aka no. Yɛn nuanom MTN foɔ, mekyerɛ MTN adwumakuo no, wɔn de aba abɔnten sɛ Seesei no, ansa na wobɛkɔ mobile money vendor anaa office biara sɛ wobɛakɔyi sika no, ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ wokuta wo ID card. Sɛ wode wo health insurance nso na ɛregister a, ɛwɔ sɛ ɛkuta wo ansa na wɔbɛtumi ayi sika no de ama wo. Ɛno nti no, yɛkɔgyee temammufoɔ bi adwenkyerɛ faa saa asɛm yi ho, na ɛno nso sei na wɔde too dwa. Me ne ɔmo yɛ adwene paa because ɔsɛ akorɔ no n'adɔso yie ɛwɔ ɔman Ghana mu ha me kura obi de bi adi me eti ne deɛ hia paa sɛ obi ɔbɛ kɔ akɔ yi ne sika ɛwɔ MTN foɔ ɛyi foɔ bi a ɛyi so wɔn ma ɛhyɛ so ɛwɔ sɛ ɔfa ne na ID card nkɔ ansa na ɛde ne sika na ama no nti ɛn deɛ me ne ɔmo yɛ adwene paa. Me ne ɔmo yɛ adwene paa because azan aba wote hɔ a ne yɛ afrɛ wo Asomasi, Wo bra bi de nneɛma firi aburokyire abrɛ me. Wɔbobɔ wo din pɛpɛɛpɛ. Wɔbɛbɔ wo wo code number nyinaa pɛpɛɛpɛ. Nti me ne wɔn yɛ adwene. Ɛno nso yɛ. Ɛyɛ paa. Ɛno deɛ ɛyɛ paa. Ɛtɔ asomu. Nti wɔn nkɔ so nyɛ no saa. Mpakyɛw, me ne wɔn yɛ adwene. Mepakyɛw, nea nti a me ne wɔn yɛ adwene ne sɛ, Azanfoɔ no aba. Me mete hɔ yi, me biribiara nni aburokyire. Obi frɛ me a, ɔbisa me sɛ, Ei, Auntie Christy, Nyame atwitwa agye wo. Na mese, Adɛn? Ɔse wo bra a ɔwɔ abrokyire wasan ne wo sika nti wo wɔ he na mese me wɔ kanehye aa ɛneɛ me hia wo me hia sika na mebisa no sɛ sika he ɔka kyerɛ me sɛ ten million na mese ten million no wo nim adwuma a me yɛ ɔse daabi na ayɛ deɛ adwuma na mese me so pure water gyina traffic mu ɛhɔ a na ɔkaatee me. Na yɛ gyina ɛyɛ MTN foɔ asɛm yi so na ɛnɛ nso kaseɛbɔ no yɛde ne nyinara aba na wieɛ Me a mede kaseɛbɔ no bɛbɛsom wo no, edin no yɛ baako pɛ, Ɔhemmaa Asiedua. Ɛyɛ Nkaakyi Health Centre ɛna afei End Point Homeopathy Clinic. Wɔn na bere nyinaa bere nyinaa no, wɔn dom CM, me a ɛde kaseɛ no bɛbɛsom wo. Na mekae wo sɛ CM, yɛ stories no, ɛyɛ nokorɛ. Deɛ kro gyee nkoa na yɛde ba, yɛnyɛ bias, nti wopɛ sɛ wo follow yɛn stories no a, wobɛtumi a log in akɔ yɛn website no, ɛyɛ cmonline dot com dot gh, Facebook ɛyɛ cmga TV, YouTube ɛyɛ cmga TV, Instagram ɛyɛ cmga TV, ɛna afei nso Twitter a ɛyɛ at cmga TV. Yɛnhyɛ nsɛm a edii kaseɛbɔ no mu akotene. Kanehyefoɔ yɛ maame na wɔtɔn adeɛ wɔ Kanehye no, wɔde ato aban no anim sɛ ɛyɛ adeɛ a taxes no a wɔde ato nneɛma so no aha wɔn yie pa ama wɔn nneɛma no ahuri akɔ soro. Meda ase sɛ ɛnnɛ nso no wogyee berɛ na wohwɛɛ Ɔhemmaa. Dasani no, yɛbɛsane ahyia mu. Mackerel.